cynnig diod o lath i chi. Byddech chi siwr o fod yn cymryd yn gyniatawol mae llaeth buwch oedd yn y gwydr, ond nid felly mae yma ger Bryn Offnant yng Ngheredigion. Fferm pimp ar hugen o erwau. yw Glyn Melyn ar gyrion y pentre. Daeth y geifr yma tua deng mlynedd ar hugain yn ôl. Wel, gwedwch dda ni pam dechreuoch chi gadw'r uh, holl geifr yma? Cwrt bach dwi Benji. Um, oedd e'n cael asma, eczma, eithaf wael. Ffiliau nadlu yna ar, ar cyfan. So, o'n i wedi cadw gafrod o blaen, a wedys i'r wrthwraig, rhaid, mi eisiau sorto rhywbeth. So ni'n gallu cadw wneud y moddion mae'r er, uh, plant mewn trwy'r amser. Gellon ni gafar eto, dechreuon ni ar y llall, a dyflanodd yr asma adeg e. A'r eczma wedi gwella lot fyd, a na siwr dechreuodd y cafar. Dwy oedd ydych chi'n reiddiol? Dwy oedd y plan, ie. Yeah. Ond oedd y wraig eitha cyn ar uh, falle ambell un extra. A mae'r un ddi, mynd yn rhywle tu ôl i ni. Dim hon, hon codro yma, oedd hi moyn yr un ddi fyd. A ath e mlaen a mlaen, a nawr chi'n gweld mae rhyw 24 mae i gyd nawr fi'n credu, yn y, yn y diwedd. Ac o ran eu cadw nhw, pa mor uh, hawdd nhw i'w trin? Ydyn nhw rhywbeth tebyg i ddafad neu ydyn nhw'n lot fwy o waith? Mae'r magi'r un un peth ar dafad mwy neu lai. Mae eisiau gwneud nhw y trad nhw'n aml, a gyda faint sydd da ni tu ôl i ni mynd hyn nawr, ni'n gwneud trad un o'n nhw, o leiau un o'n nhw bob weekend. So mae, mae eisiau da mas, trin i trad nhw, mae eisiau carthu mas, Wrth gwrs, ni'n godro dwywaith y dydd, ry'n ni'n peth y gwartheg. So, os, mae dipyn bach o waith wrth nhw gyd. Mae nhw mas bob dydd bod yr hoel allan, neu bod hi dim yn bwrw de. Os bod hi'n bach yn, yn llwyd, maen nhw allan. Uh, maen nhw ar fin mynd mas nawr, fel ni'n gweld. Um, maen nhw mewn bob nos, dyn nhw ffili derbyn a glaw neu'r oer fel. Pa bridiau chi'n cadw yn benna? Mae hon, sydd wedi lan y gat, on cyw i ni, um, hanner anglo-niwbio ni hon, dim un pur, mae clustau bach yn fach. Mae'r hon Toggenburg, British Toggenburg, brown a, a gwyn, y stripes. Ond rhan fwyaf nhw uh, rhai gwynion uh, British Sanen wedi ni. Ychydig iawn o laeth gafr sy'n cael ei gynnyrchu yng ngwledydd Pryden, ond mae yna farchnad iddo. Yma yng Nglyn Melyn mae'r geifr yn cynnyrchu o ddeutu deugain litr o laeth bob dydd, sy'n cael ei werthu drwy siopau lleol. Wedi bod wrthi nawr tua blwyddyn a dechrau off yn anodd iawn, o neb moyn gwybod, chymod, o'n i'n meddwl, o, mae stwff drewllyd, ond odi, mae'n pigo lan, mae rhaid jyst wedi mynd allan nawr a, a deliverio llath. Os bod e'n cael ei godro'n lan, a'r anifeiliaid yn cadw'n lan, a fel chi'n gweld mewn mynd hyn, bod y lle'n lan, dyle fod dim blas cas arno fe o gwbl. Ydy'r llath yn wahanol i lath buwch o gwbl? Ydy, mae'n ma weddol wahanol. Mae'r butterfats rhywbeth yn debyg. Mae'r braster ynddo fe, mae'n ma darnau yn llai. A felly, dyw'r e ddim, hifen ddim yn codi yr un un peth a lladd, llath y fuwch. Mae'n lliw yn wahanol, mae llath buwch eitha melyn yn gallu'r bod, ond mae llath uh, gafar yn gwyn trwy'r amser, mae llai o carotene ynddo fe. A wedyn, sawl gafr chi'n godro yma? Ar hyn o bryd dim ond chwech, ond mae, fel weloch chi gynnau, mae, mae rhai o'n nhw'n dod ar rhai bach nawr o fan hir, so byddwn ni lan i tua 15 uh, erbyn dechrau'r haf gobeithio ni. Faint o lath bydd un gafr yn cynnyrchu? Mae rhai gorau yn neud dros, uh, just dros galwyn, a mae rhai, rhai eraill, rhai ifanc wedi ni felly tri cwarter galwyn yn, yn dydd, yn godroi dwy waith y dydd. Ac o ran y llath, ydych chi'n cyffod tri neu mewn ffordd arbennig o gwbl? Nag yn, ni'n gwerthu e heb wedi pasteureiso. Mae'n dod mewn i'r lle yma, ni'n ffiltro fe i cael gwared o enw fflwcsin bach felly bod wedi mynd mewn erbyn godro. A wedyn ni, mae'n mynd syth mewn i'r boteli a mae'n cael ei rhewi. A ni yn gwerthu e'n ffres, ond wedi rhewi, ni'n gwerthu rhan fwy o ge.
Mae'r teulu cyfan yn rhoi help llaw ar y fferm. Mae'r geifr yn cael ei bwydo a'i godro ddwywaith y dydd, yn union fel gwartheg. Ac wedi dod nôl o'r ysgol, mae Benji a Jolie yn barod iawn i helpu gyda'r gwaith. Jolie sy'n gyfrifol am y godro, ac mae'n rhaid gwneud bob un yn unigol. Ar ôl ychydig o odro â llaw, mae'n bosib newid i beiriant bach sydd wedi ei addasu at y pwrpas. Mae'n cymryd rhyw bum munud i odro bob un. Er bod llaeth Gafr yn gwerthu'n dda, mae gan deulu'r Joneses ddefnydd arall i'r llaeth, sef i gynhyrchu sebon. A mae 'da fi arbenigwyr yma, sef y fam, Siân, a'r merched. Pa mor anodd yw e i gynhyrchu'r sebon? Hyd yn hyn ni wedi rhoi tri math o olew, sef palm oil, coconut oil ac olive oil, yn yn y pan 'ma a'u toddi nhw. A yn y pan 'ma ni wedi rhoi'r lye, sef caustic soda, ar y llath gafr fan hyn a'u cymysgu nhw. Um, felly nawr ni'n mynd i cymysgu'r ddoi gyda gili.
Ac wrth drin y cynhwysion, mae Cerys a Sian yn gwisgo sbectol er mwyn diogelu'r llyged. Ie, yeah, troi na fe. Right.
Wel, nawr, um, chi'n mynd i ychwanegu eich additives, sef um, fan hyn mae da ni um, facial clay. A... Yeah.
So, hwn mewn o fe? Ie, yeah, mewn o fe.
Rhai lliw iddo fe. So bydd hwnna'n dod mas uh, browni coch. Clai felly yw hwnna? Ie, yeah, clai.
A wedyn hwn nesa? Hwn.
Rosemary, lavender, essential oils yr yna.

Gret!
Sŵn o'n dda i mi. Oes gafr eto? Wel, oes heb ei odro. Dyma'r un ola am heddi, a thra fo hon yn cael ei godro, dwi am fynd i drio chydig bach o'r sebon. Felly, hwyl i chi am y tro.